Nihin July ni ruk thonghnih kul le li The Hakha Post thawngchimnak hram kan thawk cang lai. Myanmar lei buainak ah CYLA ai tel hi cohlan awk a ṭha lo tiah AA nih a chim. Mizoram Lawngtlai Lai Mino Bu Center Young Lai Association nih AA hriamtlai sin ah ei ding tirawl diesel le petrol phakter lo ding in a phi khammi kong he pehtlai in AA nih lungtlin lonak a langhter. Myanmar ramlei buaibainak kongah India ram i mino bu pakhat nih atu bantukin ai teltum hi cohlan awk a ṭha lo tiah AA chimnak nawl ngei U Khain Tu Kha nih a chim. YLA nih phihkhamnak a tuahmi kong he pehtlai in U Khain Tu Kha nih annih hi India rammi, India ID ai tlaihmi an si, Hi bantuk mino bu nih Myanmar ram lei i anmah miphun hna karlak buaibainak ah ai rak tel ve hi cu thil sining a buaiter chinchin lai. India lei bu pakhat nih Myanmar ram lei buaibainak ai rak i telmi hi cu cohlan awk zong a ṭha lo tiah AYUT thawngzamhnak sinah a chim. AA nih Chinram ah lut in Chin hriamtlai bu karlak ah thisen chuah le nunnak i lak tiangin buaibainak a chuahpi lawng si loin ralzam a si lomi rakhain pawl hriamnam he Lawngtlai district ah an rak luh tawn ruangah YLA nih Lawngtlai Palawan lampi cu June ni kul le nili in a khar. Cu hnu cun Lunglei District le Saiha District zong nih Myanmar ram lei ah diesel le petrol phorh ti lo ding in an khar ve. Lawngtlai le Palawan karlak lampi kong ah AA nih CNF CNA sual a phawt nain CNFCNA chimnak nawl ngei Salai Htet Ni nih cun hi kong ah hin CNFCNA kan i telnak a um lo tiah ARUT ah a chim. CYLA tu nih cun lam a phihmi kong he pehtlai in Chinram ah AA nih kahdohnak a tuahmi ongol a herh i CYLA he tonbiaruahnak zong a ngeih a herh. Culo ah cun lam kan hong lai lo tiah a lungput a langhter. Matupi kahdohnak ah AA le Chin Brotherhood nih meithal zunzali dengmang an lak. Matupi khualak kahdohnak ah Rakhain hriamtlai AA le Chin Brotherhood nih meithal zunzali dengmang le zankuan tampi an lak tiah theih a si. Meithal zunzali dengmang le zankuan tampi an lak pinah vanlawng kahnak meithal zun hnih le Hawizar miakpi pahnih tal in a dang hriamnam tampi an lak chap. Junnakua ah khan AA hruainak in Chin Brotherhood nih Matupi khua lak kahdohnak a rak thawk i June ni kul le ni kua ah Matupi sac ralkap sakhaan pawl an lak khawh dih. Matupi khua lak kahdohnak ah AA hruaimi hriamtlai phu le Chinland Council ralkapbu karlak ah kahdohnak zong a chuak i kaphnih in a thimi le hliamhma a pumi zong an um hna. Matupi ah a cangmi kahdohnak ahhin AA hruaimi hriamtlai bu lei ah CNDF-PDF Zoland, CDF-Mindat, CDF-Kampala, CDF-Matupi-Braikaiwan, Yaw Army le Yaw Defense Force hna an i tel tiah theih a si.
Thingkep par na duh ahcun kan pek ko lai. Thingkung pakhat ahhin thingkung ci nuai tampi an um. Cucaah cun a kung hi cu hau duh hlah.
Tidim ah sac kuttang sianginn ah a kaimi sianghngakchia an tam. Tidim khua ah July ni khat in sianginn an hun ṭhan cang i sianginn kai ding in min a pemi sianghngakchia an tam ngai tiah theih a si. sac kuttang BEHS number one sianginn ah kai ding in min a pemi sianghngakchia thongkhat leng an si i sianginn ah a kai taktakmi hi zariat leng an si. Atu ahcun BEHS number one sianginn lawng an hon ri i a dang sianginn pawl zong hon chap ding in timhtuahnak an ngei. Tidim khua kahdohnak ruangah a zaammi khuami pawl zong khua ah an rak kir thluahmah cang i atu ahcun khuachung dawr cheukhat zong an hon ṭhan cang hna. Kan hnu May ni kul le ni ruk ahkhan Chin Brotherhood chungtel PDF Zolen le CNDF nih Tidim sac ralkap pawl an rak doh hna nain Tidim khua an la kho lo. Kahdohnak ah Tidim khua inn zakhat hrawng cu sac ralkap nih an khangh tiah theih a si. Muko bank pawl sac ralkap nih an baoh i tangka le lungvar pawl an zampi. Mansung lungvar tampi a chuahnak Mandalay ramṭhen Muko khuachung i bank pawl cu sac ralkap nih an baoh i tangka le lungvar an zampi tiah TNLA nih thawng a chuah. July ni kul le ni sarih ah khan TNLA le PDF i bawm in Muko nitlaklei i sac ralkap sakhan cu an doh. Muko nitlaklei kahdohnak a fah cuahmah lioah sac ralkap pawl nih Muko khuachung i Kamboja bank le CB bank hi an rak bauh tiah TNLA nih a langhter. Kahdohnak in a zaammi sac ralkap cheukhat cu bank chungah le palik sakhan ah an i dup. Ralkap a thimi hna i an bek chungah tangka tingsawm nga le lungvar pawl an rak i senhmi kan hmuh tiah TNLA nih a chim. Operation 1027 part 2 min in TNLA le PDF nih Muko khua kiangkap i sac ralkap sakham pawl an doh i zarhkhat chungah Muko nitlaklei hmunram vialte an lak khawh. Cu lawng si loin Mandalay le Lashu karlak i Minthang tlanglawng lampi Kotaehlei cu TNLA nih July ninga ah an lak khawh tiah theih a si.